بہوں زیادہ بخار گرمی دا اور اون تو بعد ویور اساں میڈیسن آج گھن آئے ہیں تے انشاءاللہ تعالی بہتریں گے طبیعت دے چون ساکو دعا میں یاد رکھا کرو تے امید کریں تو سن سب ٹھیک ٹھاک ہو سے سوڑی دعا ہے توڑے بینی بیراما سجنا نال سب نال یہ اساں دوائی کھا دی ہوئی اس گل ساکو پسینہ آئے ہوئے لیکن اساں آگے اساں اپنے ویوران کو کوئی چھوٹا جائے میسج دے چھوڑو کہ طبیعت کیمیں ہے کہ صحیح ہے کہ ناساز ہے لیکن ہون ماشاءاللہ ساڑی طبیعت بہتر ہے لیکن ریکویسٹ اے ہے کہ ساڈے چینل تے تساں آندے وے ویو ڈے کے چلے وے ویندے فالو وی کر چھوڑا کرو سبسکرائب وی کر چھوڑا کرو ویور تے باقی ساکو تھوڑی سپورٹ دی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی اساں دعا کرے تساں سب خیر خیریت نال ہو سو ساڈا چینل سبسکرائب کیتا کرو ویور آج دی چھوٹی جی شارٹ ویڈیو ہے ناراض پریشانی دی معذرت خواہ کرے سو اساں تے امید کریں اساں سب خیریت نال ہو سو

اے ویور ماشاءاللہ کچھ باہر دا سین نے تساں ڈیدے پے وے دو ڈیں بعد اساں ویدر آ ڈیٹھے تے ماشاءاللہ باہر بڑا پیارا ویدر ہے بہت پیارا ہینڈسم ویدر بنا کھڑے ایڈو ماشاءاللہ ساڑے نال کلفی والے کون والے بھائی ہوری آئے ہوئے ایس کریم سیل کرنا تک ڈکھینے ایس کریم دی ویڈیو تک بنا کے ڈکھینے سارے گل بھائی ہوری رکے ہیں دو منٹ واسطے تے تے ماشاءاللہ اسا ویڈیو بنائیں دے پیسے نہ آکھن لگے کہ بھائی صاحب کو بھی ولاگ لے آو اسا کہ ٹھیک ہے بھائی جان تساں آمن بھی ولاگ ہے تے او ماشاءاللہ ولاگ دکھا کے چلے گئے ہیں کیونکہ آج دا ویدر ماشاءاللہ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے بڑا پیارا بنا ہے اے ویور ماشاءاللہ اوے توریاں کے اسا انہاں دا تھوڑی دیر کافی ٹائم پہلے انہاں دا ویلاگ پاتا آئی تے بڑ ساریاں توریاں نہ ساڑ سوک گئیں دے دے پے نا بہم زیادہ انہاں ماشاءاللہ گروتھ کیتی ہے تے لیکن اگئیاں ساڑے نسل اچ گرمی دی وجہ تو کر کے نا ساڑ گئیاں جدے پہ بنا بہت زیادہ لیکن پتہ نہیں کیوں ساڑ کیوں گئے کوئی سمجھ نہیں اے ویور ماشاءاللہ ڈیکھو اساں ویندے پیا سے اپنے کیبن تے ڈو ڈے بعد ساکو لنگیا نا ساڈے ویور چھوٹے چھوٹے بال سب سڈن لاگن چاچو سلیم چاچو سلیم کیونکہ ساڈا یوٹیوب چینل دے نام ہی محمد یعنی کہ یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا لکھا ہوئے ویور چھوٹے چھوٹے بال چھت تے کھڑن تے چھت اکھاڑ کے سڈن پے گن ساکوں۔ لو ویور ماشاء اللہ اساں پہنچ ہیں اپنے کیبن تے ڈو ڈینہ بعد ساڈی طبیعت ناساز ہئی طبیعت خراب ہئی طبیعت خراب ہون دی وجہ توں اساں ماشاء اللہ بس اج شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں فٹ ہیں تندرست ہیں۔ اساں اپنے کیبن تے ماشاءاللہ آ گئے ویور ساکوں ماشاءاللہ آج دے ولاگ نال ڈیو اجازت نال ہی معذرت ہے نال ہی اجازت ہے فالو لائک سبسکرائب کمنٹ کر چھوڑے ویور اوکے اللہ حافظ ویور۔